Din hija l-barrakka ta' fuq. Tinsab fil-Belt Valletta u ġiet mibnija mill-Kavallieri biex fiha jkunu jistgħu jagħmlu passiġġati għall-arja tal-Port il-Kbir. Mill-barrakka nistgħu naraw sew il-Port il-Kbir. Kien madwar dan il-port li saru l-eqqel battalji tal-Assedju l-Kbir. L-Assedju l-Kbir ġie miġġieled fis-sajf tal-1565 bejn it-Torok Ottomani tas-Sultan Sulejman u l-Maltin u l-Kavallieri ta' San Ġwann. Il-Maltin u l-Kavallieri kienu mmexxija mill-Gran Mastru La Valette. Il-Kavallieri kienu ilhom hawn Malta mill-1530, jiġifieri 35 sena biss. It-Torok attakkaw lil Malta bi flotta kbira. F'din ix-xandira se nagħtu ħarsa lejn l-Assedju l-Kbir tal-1565. Bħala ċentru għax-xandira tagħna se nużaw il-barrakka ta' fuq. Meta l-Kavallieri waslu Malta fl-1530, huma ma marrux joqogħdu fil-belt kapitali ta' dak iż-żmien, l-Imdina. Minflok, marru l-Birgu. B'hekk, setgħu jkunu qrib il-flotta tagħhom. Il-Kavallieri kienu jafu li t-Torok qegħdin iħejju biex jattakkaw lil Malta. Id-difiża ta' Malta huma kienu ibbażawha prinċipalment fuq il-fortifikazzjonijiet ta' madwar il-Port il-Kbir. La Valette kien jaf li l-bliet tal-Imdina u ċ-Ċittadella, minkejja li kienu mdawra bis-swar, kienu dgħajfa wisq billi kienu 'l bogħod mill-qalba tad-difiża tal-Ordni. Ejja nagħtu ħarsa lejn il-fortifikazzjonijiet li l-Kavallieri kellhom madwar il-Port il-Kbir. Fit-tarf tal-Għolja Xiberras, il-Kavallieri kienu għadhom kemm bnew il-Forti Sant'Iermu. Jekk tarah mill-ajru, il-Forti Sant'Iermu għandu forma ta' stilla. Qiegħed f'pożizzjoni ideali biex minnu tgħasses id-daħliet taż-żewġ portijiet prinċipali. Ħadd ma seta' jidħol fil-Port il-Kbir inkella fil-Port ta' Marsamxett jekk l-ewwel ma jgħaddix minn ħdejn il-Forti Sant'Iermu. Għall-ewwel li waslu Malta, it-Torok daħħlu l-flotta tagħhom fil-port ta' Marsaxlokk. Dan kien port perikoluż għax-xwieni minħabba li huwa miftuħ għall-elementi kollha u allura mhuwiex kenni. Kien għalhekk li t-Torok mill-ewwel fetħu attakki qawwija fuq il-forti Sant'Iermu. Matul dawn l-attakki fuq il-Forti Sant'Iermu, it-Torok tilfu madwar 8,000 ruħ, filwaqt li l-Maltin u l-Kavallieri tilfu madwar 1,500 ruħ. It-Torok tilfu wkoll lill-mexxej tagħhom Dragut, li ntlaqat minn ġebla imtajjra minn tir ta' kanun. It-Torok daħlu Sant'Iermu lejlet il-festa tal-patrun tal-Ordni San Ġwann. Wara l-waqgħa ta' Sant'Iermu, it-Torok setgħu idaħħlu x-xwieni tagħhom fil-port ta' Marsamxett. Difiża importanti ħafna kienet il-belt tal-Birgu, imdawra bis-swar u bil-Kastell Sant'Anġlu fil-ponta tal-peniżola li fuqha huwa mibni l-Birgu. Kif ġa għedna, meta ġew Malta fl-1530, il-Kavallieri marru joqogħdu l-Birgu. Billi ġewwa l-Birgu huma kellhom il-Bereġ u s-Sagra Infermerija, jiġifieri l-isptar, il-Kavallieri dawru l-Birgu kollu bis-swar. Il-mexxej tal-Kavallieri kien jissejjaħ il-Gran Mastru, u dan kellu d-dar tiegħu fil-Kastell Sant'Anġlu. Minn ġo dal-kastell, il-Gran Mastru La Valette mexxa d-difiża ta' Malta waqt l-assedju. Wara l-assedju il-Birgu beda jissejjaħ Vittoriosa, jiġifieri Belt Rebbieħa. Fuq il-peniżola l-oħra tal-Port il-Kbir, il-Kavallieri bnew il-belt ta' l-Isla, u anke din dawruha bis-swar. Fuq in-naħa ta' ġewwa tal-peniżola ta' l-Isla, imbagħad, kien hemm il-Forti San Mikiel. Il-Forti San Mikiel kien jiġi eżatt fejn illum hemm l-iskola primarja ta' l-Isla. Innutaw kif, filwaqt li l-Kastell Sant'Anġlu qiegħed in-naħa tal-baħar, il-Forti San Mikiel iħares in-naħa tal-art. Dan kollu ippjanawh l-inġiniera tal-Ordni biex l-Isla u l-Birgu jkollhom aktar saħħa. Waqt l-assedju, il-Kavallieri daħħlu x-xwieni tagħhom għall-kenn fil-Manderaggio. Il-Manderaggio kien menqa mimlija bl-ilma u kien jiġi eżatt bejn il-Kastell Sant'Anġlu u l-kumplament tal-belt tal-Birgu. Bejn il-ponta tal-Kastell Sant'Anġlu u l-ponta tal-Isla, il-kavallieri għamlu katina ħoxna fil-wiċċ tal-ilma biex ix-xwieni Torok ma jkunux jistgħu jattakkaw lix-xwieni tal-Kavallieri li kienu għal kenn fil-Manderaġġo ta' bejn il-Kastell Sant'Anġlu u l-Birgu. Din kienet ukoll difiża importanti kontra l-attakk tat-Torok. It-Torok għamlu l-kampijiet prinċipali tagħhom fil-post fejn illum hemm il-Marsa. Qabel l-assedju, il-bjar tal-ilma li kien hemm il-Marsa ġew avvelenati billi ntefgħu fihom ħxejjex mediċinali. B'hekk, it-Torok ma setgħux ikollhom ilma għat-truppi tagħhom u hekk batew ħafna fis-sħana tas-sajf. L-ikbar żvantaġġ li kellhom il-fortifikazzjonijiet ta' madwar il-port kienu l-għoljiet li bihom dawn il-fortifikazzjonijiet kienu mdawrin. L-Isla, per eżempju, kellha l-għoljiet ta' Kordin fil-qrib, u minn hawn it-Torok setgħu jimbumbardjawlha s-swar. Il-Kastell Sant'Anġlu u l-Birgu sofrew bumbardamenti kemm minn fuq l-għolja Xeberras minn fejn illum hemm il-barakka ta' fuq, kif ukoll mill-għoljiet qrib il-Kalkara. Anke l-Forti Sant'Iermu kien pjuttost fil-baxx u allura sofra mill-balal tal-kanuni sparati lejh minn fuq l-għolja Xiberras. Il-flotta Torka waslet Malta f'Mejju tal-1565. It-Torok għamlu il-kamp tagħhom il-Marsa. L-ewwel attakkaw lill-Forti Sant'Iermu. Wara attakkaw lil Birgu u l-Fortizza San Mikiel. Minkejja li rebħu lil Sant'Iermu, it-Torok ma setgħux jirbħu lill-fortizzi l-oħra. Fis-seba' ta' Settembru, wara li ġriet l-aħbar li kienet waslet l-għajnuna minn barra, it-Torok qabdu x-xwieni tagħhom u telqu lura lejn pajjiżhom.